سڵاوتان لێبێ هاوڕێیان، لەم وانەدا باسی چۆنیەتی دروستکردنی هەواڵەکان دەکەین وەکو لە کەناڵە ئاسمانیەکان لە خوارەوە پەخش دەکرێت بۆیە لەگەڵمان بن تا کۆتایی وە ئەگەر سەبسکرایپی کەناڵەکەمت نەکردوە ئەوا بفەرموو لە سەبسکرایبی کەناڵەکەم بکە وەکو پاڵپشتیەک بۆ من وە زەنگۆڵە چاڵاک بکە بۆ بینینی ڤیدیۆ زیاتر تا کۆتایی لەگەڵمان بن. چۆنیەتی دانانی لیستی هەواڵەکان بەم شێوەیە لێدێ کە ئەم نمونەیە باس دەکەین ئێمە. کەواتە لەگەڵمان بن تا کۆتایی ئەوە ئێمە باسی دەکەین بەو شێوەیە لێ دێ دانانی لیستی هەواڵەکان وەک کەناڵەکان ئەمە هەنگاوی یەکەمە هەنگاوی دووەم باگراوەندی دواوەی بەو شێوەیە کە هیچ باگراوەندیی دواوەی تێدانە هەنگاوی سێیەم بەو شێوەیەیە بە شیوازێکی ئاسۆیی نووسینەکان دێ و چەند نووسینێکیش دادەنێین دەتوانین نواندنی حاجی مەکی ئەوە لە فلیمەکان زۆرجار لە دراماکان دێت بەو شێوەیە هیوادارم لەگەڵمان بن تا کۆتایی. کاتێک کە بەرنامەی کەمتازە ستۆدیۆ دەکەینەوە لەم بەشەدا پەنجەرەیەکمان بۆ دەکرێتەوە نیو پرۆجێکت هەڵدەبژێرین واتە پرۆژەیەکی نوێ ئێستا دەمانەوەی ڤیددیوەیەک بینە ناو بەرنامەی کەمتازە ستۆدیۆ دوو ڕێگاومان هەیە لەسەر ئەو کۆیە ڕایت کلیک دەکەین یاخو کلیکەک دەکەین ئیمپۆرتت میدیا یاخود هەر لێرەدا ئیمپۆرتت میدیا هەڵدەبژێرین فایلێکمە فایلەکەمان بۆ دەکرێتەوە پەنجەرەیەکمان بۆ دەکرێتەوە یاخود بڵێن دەچین ئەو ڤیددیوەیە کە مەبەستمانە هەڵی دەبژێرین دوو کلیک لەسەر دەکەین ڤیددیوەکەمان هاتە ناو ئێرە لە ناو کۆپیتەرەکەمان وێنەیەک هەڵدەبژێرین بەم شێوەیە دوو کلیک لەسەر دەکەین ڕای دەکێشینە ناو ئەم شوێنە بەو ڕێگایە ئێستا ڤیددیوەکمان هەیە دەمانەوێ لیستی هەواڵەکانی لەسەر داێنین بەم شێوە ڕای دەکێشینە ناو تایم لاینت ئەمە ڤیدیۆیەکەیە ئێستا. سڵاوی خوای گەورەتان لێ بێت ئازیزان و خۆشەویستان بەخێر بێنەوە بۆ ڤیدیۆیەکی تر لە کەناڵەکەمان لە ڤیدیۆی ئەم جارەدا سێ مەتەڵم بۆ هێناون کە توانای خۆتان دەتانن تێدا تاقی بکەنەوە بۆیە گەر پێشەکی نوێن لە کەناڵەکەمان تکایە سەبسکرایبی کەناڵەکەمان بکەن و زەنگۆڵەکەی تەنیشتی چاڵاک بکەن وە گەر ئێوە ئامادەن فەرموون با چینە ناو ڤیدیۆیەکە. ئێستا ئەم ڤیدیۆیەمان هەیە دەمانەوێ لیستی هەواڵەکان لەسەر دابنێین هەنگاوی یەکەم پێویستمان پێویستە بڕۆینە سەر Annotation Annotation دادەگرین و ئەمەش دەکەینە All بۆ ئەوەی هەموو بەرنامەکە پێشان بدا لیستێکمان بۆ دەکرێتەوە لە چەندین باگراود و نووسینی جۆراوجۆر کە هەیە لا کێشە بازنە ڕەنگاو ڕەنگەکان بەو شێوەیە کە لە پێشمان دیارە ئێمە دەچینەوە خوارەوە ئەم لیستە هەڵدەبژێرین یاخود ئەو باگراوەندە هەڵدەبژێرین ئەدیت تایملاین پلیت هەڵدەبژێرین بۆ ئێرە زیاد بوو وەکو دیارە بە شێوازێ کە لەگەڵمان دەگونجێ ڕێکی دەکەین بەو شێوەیە. ئەم نووسینەی سەری ڕەش دەکەینەوە. لێرەدا ڕای دەکێشین بەپێی ڤیدیۆیەکە تاکو تا کۆتایی ڤیدیۆیەکە بە دیار بکەوێ ئەمجارە لە هەمان بەشی ئەنوتەیشن دەچینە سەر ئەم باگراوەندە کە باگراوندی دواوەی نییە ڕای دەکێشین بۆ شێوەیە وەکو دیارە دەستکاری دەکەین بە ئارەزوی خۆمان تاکو لە لەگەڵ شێوازەکە بگونجێ. ئەو نووسینە ئەنگلیزیە لا دەبین ڕادیکێشین ئێستا نووسینی خۆمان لەسەر دادەنێن من نووسینێکم پێشتر ئامادە کردبوو لێرەدا حەج سایزی نووسینەکەمان گەورە دەکەین بۆ شێوەیە دەست دەکەی بە نووسین ئەو نووسینەی کە مەبەستمانە هەرچی یەک دەبی بۆ نمونە وەزارەتی ئێستا نووسینەکەمان نووسی لەسەر ڤیددیوەکە لە بەشی دووەم وەزارەتی پێشمەرگا دەستی کرد بە دابشکردنی موچەی دەستی کرد بە دابەشکردنی مووچە. وەزارەتی پێشمەرگە دەستی کرد بە دابەشکردنی مووچە. ئێستا دێین جولەیەکی دەدەینێ بەو شێوازە کلیک دەکەین لەسەری دەچینە سەر میدیال فەر ئەدت ئەنیمەیشن کۆستەمز بۆ شێوەیە ئێستا دەمانەوێ لە دەستە ڕاست دەست پێ بکە بەهۆی سەهمی سەهمەکە بەهۆی ئاراستەی کیبۆردەکە دەست نیشان دەکەین بەو شێوەیە ڕادەکێشین وەزارەتی پێشمەرگە دەستی کرد بە دابەشکردنی مووچە تا نووسینەکە بزر دەبێت ئێستا تاقی دەکەینەوە بزانم چۆنە ئێستا تاقی دەکەینەوە بزانم چۆن دەرچووە سە یددیوەکە بزانم یددیوەکە زۆر خێرایە بۆیە تەمەشا دەکەین سەهمێک لێرە دروست بووە ئەم سەهمە ڕادەکێشین ئەم سامە خێرایی خێریەکەمان بۆ دەستیشان دەکە سەهمەک لێرە دروست بە ئەم سەهمە ڕادکێشین بۆ شێوەیە ئەمە خێرایی نووسینەکەمانە ئێستا زۆر لە سەرخۆ هێواش بووە دەتوانین نووسینەکان خێراتر بکەین کە بێت وچی لە ژێرەوە وەزارتی پێشمەرگە دەستی کرد بە دابشکردنی موچە ئەمە بەشی یەکەم بوو بەشی دووەم یاخت هەنگاوی دووەم بەبێ ئەوەی ڕەنگەکان لێرەدا بنین تەنها واتە باگراوندی دواوەی بێ ڕەنگە بەم شێوەیە کلیک لەسەر ئەمە دەکەین ڕای دەکێشین بەپێی یددیوەکە ئینجا دێنین بە ئارزوی خۆمان بچووکی دەکەم تا دەگونجێ لەگەر کارەکە ئێمە ڕادیشین تا ڤیددیوەکە بزر دەبێ دوو کلیک لەسەر نووسینەکە دەکەین ئەو نووسینەی کە مەبەستمانە دایدەنین ئەم نووسینی ئامادەکراوم پێەیە دەتوانی بەدەستیش بنووسی بۆ ئەوەی ڤیددیوەکە درێژ نەوی ئەو نووسینە ئامادەکراوم هەیە ئێستا نووسینەکەمان بەم شێوەیە لێ هاات سەبسکرایبی کەناڵەکەم بکەن وەکو پاڵپشتیەک بۆ من بۆ نموونە دەتوانین ڕەنگی نووسینەکە لێرەدا بە ئارزوی خۆمان سووری کەین شینی کەین سەوزی کەین زەردی کەین بە ئارزوی خۆمان دەتوانین بیگۆڕین و لێرە حەزمەکەی بەو شێوەیە و بابرێن لای ڕاست و چەپی ئەمەش کاڵەکەیتی یاخود فراوانکردنی ئێستا دێن جوولێک پێ دەدەین کلیک لەسەر نووسینەکە دەکەین کلیکمان کرد لەسەر نووسینەکە دەچینە سەر میدیال میدیال فی ئەدت ئەنیمەیشن کۆستمست بەو شێوەیە دای دەگرین ئێستا ئێمە ئێستا ئێمە ڤیددیوەکە بەو شێوەیە بزر دەکەین لە دوای بزرکردنی دەچینە سەر میدیال فێڵی میدیال فێل ئەدت ئەنیمەیشن کۆستمست کاتێک کە چوینە سەری بە ڕێگای سەهمی کۆمپیوتەرەکەمان جوولە بەو نووسینانە دەکەین بەو شێوەیە پەنجەمان لەسەر سەهمەکەدا دەگرین تا کۆتایی نووسینەکە پەنجەمان بەرنادەین تا کۆتایی ئیدی ئێستا تەمەشا دەکەین بزان نووسینەکەمان چۆن دەرچووە نووسینەکەمان تاقی دەکەینەوە گە تەمەشا بکەین شتێکی زەر لێرە پەیدا بووە ئەوە خێرایی نووسینەکەمان پێشاندا ئێمەش بخۆمە ڕای دەکێشین بەو شێوەیە اینجا لێرەدا تاقی دەکەینەوە ئەنا سبسکرایبی کەناڵەکەم بکەم وەکو پاڵپشتیەک بۆ من و دەتوانین خاوتری بکەینەوە و دەتوانین ئێستا بنمونە چەند کەمی بکەینەوە ئەوە خێراتر دەبێت نوسینەکە خێراتر دەبێت کە مەبەستمان لە ئەوێرەیە. ئەمە شەنگاوەک لە هەنگاوەکانی دی ئەچینە سەر هەنگاوی سێم بزانە چۆنە هەنگاوی سێم ئەم جارەدا باسی هەمان شت دەکەین بەڵام بە شێوازێکی دی بۆ نمونە دەمانەوێت بە شێوازی ئاسۆیی بەرز ببێتەوە بەو شێوەیە کە ئەو سەحمەکەمان داگرتە بە گراوێنێکی نوێ دەینین ئەو نووسینەی کە هەیە ڕەشی دەکەوینەوە نووسینی خۆمان لێدادەنین ڕای دەکێشین بەو شێوەیە کە هەتا بگونجێ لە ئێمە دەبینە خوارەوە کاتێک کە بزر بوو دەچینە سەر مێدی فێڵ ئەدت ئەنیمەیشن هەڵدەبژێرین لستێکمان بۆ دەکرێتەوە کاستەمز هەڵدەبژێرین لە ڕیگای کیبۆرتی کۆمپیوتەرەکەمانەوە بە سەهم بەم سەهمە بەرز دەکەینەوە بەو شێوەیە کە نووسرا سڵاو هیوادارم هەر لە خۆشی دابن ئەگەر بڕوانی لەسەر بە گراوندەکە تەمەشا دەکە شتێکی سۆر سوور پەیدا بۆ بەم شێوەیە کە لێرەدا دیارە ئەمە خێرایی نووسینەکەیە تەمان تاقی دەکەینەوە بزان چۆن دەرچوو زانە بەو شێوەیە ئێستا خێرەکەی زۆرە دەمانێت ئەو خێراییە کەمتر بکەینەوە ئەم سەمەڕات کێشین خێرایەکەی کەمتر دەبێتەوە تاقی دەکەینەوە خێرایەکەی تر خێرایی زیاتر بوو بەڵکو ئیدی بەپێی پێویستی خۆمان و لێرەدا دەتوانین چەندەها ڕێیکتر بگرین بۆ نمونە ئێمە ئەو نوسینەمان هەیە ڕایت کلیک لەسەری دەکەین کۆپی دەکەین اینجا دایدەنین پێسی دەکەین لێرە ئەمە نووسینەکە بوو دەتوانین نووسینەکە بگۆڕین باگراوندەکە هەر لە سەریتی بۆ نمونە نواندنی حاجی مەکی ئەو وەکو نمونە نمونەیەکی بچوو دەمشا دەکەین تەعاان باگراوند و جوولەکە هەر هەمان باگراوندی جوولەی پێشتر بوو چکو کۆپیمان کرد ئێستا تاقی دەکەینەوە. سڵاو هاوڕێیان هیوادارم تەندروست باس و سەرکەوتوو بوون ئەمە هەنگاویەکەم نواندنی حاجی مەکی بۆ نمونە زۆر جە لە فلیم بەو شێوەیە دادەنرێت وەکو باسمان کرد لێرەدا لێرەدا گۆڕانکاری دەتوانین لە نوسینەکە بکەین لە ڕووی حەجم و لە ڕووی حەجم دەتوانین گەورەتری بکەین دەتوانین بچووکتری بکەین دەتوانین لێرشدا خەتەکە بگۆڕین لێرەدا هاتینە کۆتایی ئەم فێرکاریە هیوادارم سودتان وەرگرتبێ وە ئەگەر تاکو ئێستا سەپسکرایپی کەناڵەکەمت نەکردوە ئەوە فەرمو وەکو پاڵپشتیەک بۆ من سەپسکرایبی کەناڵەکەین بکەین کەناڵەکەم بکەن زۆر سوپاس بۆ هەموو لایەک زۆر سوپاس.